Lakini gotagokora amang'ana aya onsi negwenerete ng'a kera omonto ase agotoka ebe nemusie, ebe nomotureti, ebe neparase ende yonsi egokorwa, tigekorwa ase omorembe, totange ase omorembe, na gotebia basaya baito, bagaka baito, bang'ina baito, ng'itwe togokora ase ense eye ya Kenya, kwa sababu ekero togosa togotema gosaria ebiasara bieto, nigo togoita twaika banyene, twate uchumi yabeire embe, na nintwe banyene twa twa twachangeire uchumi gosareka. Ngosaba ng'a Kenya nabo ekoba egento ekemo kobwatekana kera omonto karerwe abe nomochumbe, gotanga ase oyomo, nobwanchani na omorembe ase ense eye ya Kenya, Nabo iga ekanisa esoe gotangaasa omorembe, tebase komokia koira atwe ende y'okobwatana abasae inse chinde ase engencho ng'a mbachie goakwa ekanisa ime. Igo omorandi atene gotangaasa omorembe na oboamate obuya kobua gotangaasa kw'erigeria ogosikwa kwaibo ekomanyene, na rilabe Kenya ebwate amasikani 'omorembe.
Marieta ane Pastor Morwabe Peter bwe kanisa ya Gospel Embassy Bosongo. Ah, okorangeria kwane ngochia ase abapastor baminto na abasaseroti na abarai bonsi ah, be chikanisa ao ao nimaete ng'a chikanisa chiaito nchiatananegete lakini ense tore ime neyemo ekorokwa Kenya. Abagotwara ekanisa ekorokwa PAG ntware Gospel Embassy otware Catholic otware SDA Ase naro totaigwanane koreng'ana buna togosomia ebuku, lakini ase obwo okoba abanainchi ba Kenya, twensi tore abanainchi amo n'abaminto Abaisilamu, we are just the same. Igo ntobaisa gosiria ense yaito, na kero kende intotware obwoba buna abarai, tosoe gojoinia maybe. Twegemee ase serikari, gose twegemee ase chensi ase okobua ng'a abana ababo nabo baratoite. Tiga tobe abaremereri, tokwanere abana baito ase ekeene na ase obwanchani, ekiagera amang'ana bakoboria aye nay'ekeene. Buna bono eraundi eye amang'ana bare koboria tinyamaeti buya igo, ekimaete nekemo gioka ng'a abwo bare gosherekea abana bamwabo baitetwe last year June, na in the process abande aba abande bagakwa. Bono ntogotaka kona-korora abanto bagokwa engencho ekamina eyio kwenda-kwenda. Nonya nomominista oria Murkomeni otebete ng'a abasikari mbabwate obosio bore bw'ogotumia risasi. Eki tari gento kiya. Eki tari gento kiya. Otatiga rende ekero okorengereria nonya ninche nakoba omosikari, etoke ng'a abanto bang'enkeire. iga eraita kabere bw'ekonya ake gose bagoita okwe. Igo totiga rende bono koba ominista ntokerwe otwara wisdom inke omanye buna naki ogokomeniketie amang'ana ao. Ko nagosaba epresident yaito nere gekobeka chiminista buna ba Murkomen eake esao ase ase na buna aria ntakeire kobeka abagaka abagotu abagaka bakong'ira ake bakomanya naki bakoandoa amang'ana ayio. Igo abasikari baito nkobasabera tore. Naro omopastor oyomo nakana ng'a takobasabera, moka ng'a inwe mweka more inche na onde nkobasabera ande, ninkorete omoke sana. Nkosabera ande abasikari, nkosabera ande eserekari, nkosabera ande abanainchi, amo nabana baito abasae. Nkore ase ogoteba iga, abapastor, tosirie obwoba pi, totebie eserekari ase ebwate amagoso, totebie abana baito ase babwate amagoso. Ntokobogori magena naintwe buna abapastor ne chirungu tosoe para koandamana, lakini abana baito, Enchera, enchera teri eyemo moraborie eyaki. Goikera rero buna ngokwana, eserekari yaigure ng'a abana mbagosaire, mbabwate omochando. Bono omwari oye, inki togokora? Tiga toiche amo, ekanisa, eserekari, chikaunti, abagavana bonsi, na abasaaba, na abanto b'ebigo riao ao, Tokwane ng'a ng'aki tokoira Kenya yaito gochia motu. Amang'ana aria Fred Matiang'i akwana Sunday eye. Omosike Fred Matiang'i are namang'ana y'eng'encho mono ng'a Kenya enkima intwe naba Kenya tiga toche amo tore naki tokoira Kenya yaito gochia motwe ribaga tokoyesani. Mbuya mono abararia, inche Pastor Bakari Douglas. Nigo nare gokwanera mono gochia ase abasae baito abwo babwate ehaki y'okoandamana buna ere erikire ase Ekatiba. Lakini mono amaandamano buna twarayarorire abeire korwa amatuko amaya ntorarora amaandamano igo bagoteba ng'a amaandamano y'omorembe. Lakini goikera bono iga ekero okorora ebinto biria gokorerera rituko ria amaandamano tokonyara korigia omorembe ase amaandamano oyio onyore nonya omorembe oyomo bwoka. Nare gosaba abasae baito ase mokoandamana kamoranche renda mono motige kobogoria amagena Motige kobogoria chinungu ase engencho so far Kenya ntorarora maandamano ya amani. Ntoganyete rituko rinde rika erimo tokorora omorembe gose okoandamana kobwate omorembe. Na abasigari boigo motumia chinguru chire excess ekiagera bono yaikire kororokana ng'a igo bategaine. Ase gekobwatera onde bwensi oria obwate eke riabwate okoboko, abwatoke. Na as'abo abasae toire ngoro ake, na enyene netoke ang'ane enchera eye y'okwanama na yoka tobwate. Togocha konya koyetumia rioka rioka rioka rioka ase engencho terareta machibu so far. Omosongo ogoteeba ng'a if you do one thing the same way the same time, and you will not experience the different results. Nare kobasaba ng'a goikera bono mwaigwekanire, keri bono toiganeti tokore, toe ribaga rika tokogenderera gokwa buna abasae, toe ribaga eserekari na abarai baria baroho, egere barigie richibu, na abarai ko nainwe komokorigia richibu, renda mono morigie richibu eriko gokia abanto, egere esegi tekona koba ofio ofio. Okwo nakorire baada moandamanire, tari gocha abamaya amatuko aito, naintwe ntogenche tomanye amatuko amange, igo takona gosaria ebinto, Tiga tokwandama na tokorigia ehaki, tiga torigie ehaki na omorembe.